ویلکم بیک ویور بھرا تہاڈا آ گئے ماشاءاللہ خوبصورتی دے سرائیکی دے نظارے گھن گھن کے اے سڑا یار لاکا ہے لاکے کتے چلاں اوئے کی گال بولدا نہیں چلو تے باہر آ گیا سے نظارے سارا ایڈے ماشاءاللہ ڈان ریڈی بدا کھڑے سرائیکی کلچر دی سخاوت ہے خوبصورتی جی اب بیل گاڑی لوگ اپنی فصلیں صبح صبح صبح صبح تو نہیں یاراں دا ٹائم تھیندا پہ اپنے کام کار چیز مصروف ہیں تے گرم ویدر ہے فل عروج تے گرم ویدر ہے جیکو آندھن تے ایڈو ماشاءاللہ شہزاد بھائی اپنے کیبن تے بیٹھے تے آپا اپنے ولاگ دی طرف آ گیا سے سریکی نظارے وسیب دے بڑے پیارے پیارے ون دی درخت لے کھڑے سے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی چھا نیندا پہ سورج عروج تے ہے کیا بات ہے تے میں آدھا کہ ماحول ٹھنڈا ٹھنڈا فیل تھیندا پہ گھر تے گرمی ہے کیونکہ پکے مکان وچ ویور گرمی بہت زیادہ شدت دی گرمی لگدی ہے باہر آ گئے ہیں باہر کھلیاں فضاواں تے کھلیاں ہواواں تے بڑا پیارا سرائیکی وسیب ہے تے سرائیکی وسیب دے پیارے جئے لوگ ہن۔ ایویں اپݨی محبت ہے اپݨے پیارے پیارے سرائیکی وسیب آلیاں دی۔ اپݨے پیارے پیارے وسیب آلیاں دی سرائیکی محبت ہوندی رہندی تے خوبصورت جئے نظارہ ہوندے تے بڑے پیارے جئے ماحول ہوندے۔ او سامݨے آلے بھائی آدھا پہ تیرے فصلاں دا پاݨی دا ٹائم مک گئے۔ تے ایہ ویندا پئے ہن اتھے ونج کے اپنا پانی بدھے سی تے او پرلا جوائن کر لے سی پانی سارے پانی وی اتھے ونڈے ہوئے بھاویں پانی سرکاری ہیں پرائیویٹ ہیں اتھاں چھوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کیاری والے نے نا پانی ونڈ کے رکھے ہوئے میں کہ سائیں کیا بات ہے اے وی سارا اپنا ہی دلچسپی ہے اہل محلہ دا پانی ہوندے تے اگاں وسیب والیاں پانی ونڈا ہوندے چلو کوئی گال نہیں ماشاءاللہ اے تڑا بھرا اپنا سلیم کھوکے والا سپیشل پرسن خوبصورتی دے ولیج لائف دے سرائیکی وسیب دے پیغام ہوندے ہیں ساڈے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں ہوندیاں ہیں اپنا پیارا جا یوٹیوب چینل پاک ولیج لائف دی آواز سرائیکی تے بھرا تھوڑا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے والا تاکو تھی گیا سارے کو السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو ساڈے یار دوست احباب صاحب تندرست ہو سن اور فٹ فاٹ ہو سن تاکو اسا دکھیں دے رہنے اپنے پیارے جا چینل دے سرائیکی وسیب سرائیکی چینل سرائیکی آواز سرائیکی پیاری پیاری ثقافتاں خوبصورت جیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں وان دیاں چھاواں تے بڑیاں پیاریاں پیاریاں پرانے درخت لے آئی ویڈیو وائرل کرن کی تے ول آ گیا سے ماشاءاللہ آج تھی جی ساڑا ویلاگ وائرل تے تساں کرے سو سپورٹ تے تساں کرے سو لائک سبسکرائب فالو شیئر پاک ویلیج لائیو کو تے فیس بک پیج سلیم کھوکیا لے کو بھی فالو کرے سو ماپتا دیندے رہا سو ہر آن والی نوٹیفیکیشن تاکو ساڑی مل سی رہاں دی اپنے بھرا کو سپورٹ کرے سو واچنگ ٹائم دا پرابلم چلدا پہ اتھا محبتاں ڈیو ذرا کام کو چھک ڈیو

تے ہک کپ چائے تے گرمی دا تروڑ ہائے ہائے پیندے وے تے آؤ ست بسم اللہ نعتاں ول ویور اساں آپ کلھے کلھے پیندے پائیں ہائیں مزہ آ گیا ویور ایں گرمی ہووے گرمی فل گرمی پوندی پئی اس ٹائم گرمی دا تپش کول ساڈا کیبن فل گرم ہویا پہ فل پروٹوکول تے تے اساں ماشاءاللہ منگا کے دی گھرو چا سو سامنے سامنے سامنے سامنے گرین گرین ماحول ہے پروٹوکول ہے وی آئی پی تے ٹریناں شریناں گزردیاں پئین تے بھرا تہاڈا چاہ پیندا بیٹھے ایویں دا نظارہ ہووے کہ نہ ہووے میں آکھداں مزیدار نظارہ ہے باقی لڑاسو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی تہاڈا بھرا تہاکوں ڈکھیسی رہندا پیارے پیارے خوبصورت جئے ولاگ تے خوبصورت جئے ولیج لائف دیاں ثقافتاں اپنا ماحول خوبصورت جئے مزیدار آہاہاہاہا امان ومڈ اللہ۔ اچھا ویور ہک بئی گال میکوں یاد آ گئی ہے میں اکثر یوٹیوب تے ڈیدھا پیاں نکا پیر دا تے ویلے منڈے دا رولا چلدا پئے۔

جے کلوز نی کریندے تاں کم میں آدھا انہاں دا بڑا ضرور دے تے بڑا عروج تے ویستا ویندا پے تے باقی دیکھو سیں کیا بندا ہے نکا پیر تے ویلا منڈا سٹار ہے بابا او سٹار ہے او نکا پیر ہے حالی نویں نویں یوٹیوب پر ان ساڈی طرح باقی لگے راویں مست ہیں فول کام کو چاہیے نے دے دے پے اج میں ولاگ تساں بھی ڈٹھا ہو سی اساں بھی دے دے پے سٹار فیملی ہستی ہے بابا لیکن چلو کوئی گال نہیں جی انہاں دی غلطی کوتاہی ہے آپ سنبھلے سن آپ کرے سن بعد وچ

تے میں اپݨا سرائیکی برانڈ ولاگ چھکی آواں بابے ہور آکھیا ٹھیک ہے سئیں اساں ول لگے پئے ہیں بابے دے نال نال تساں مزید محبتاں ݙیندے رہسوں ایویں پیارا اگاں گئے سے خوبصورت جیہا نظارہ تہاکوں ݙکھیندے پئے سے فل خوبصورت جیہا ماشاء اللہ چیک کرو سورج وی غروب تھیندا پئے تے بزرگ ہوئی او بڑی دور تک کھڑ کے تے ݙندالی مریندے کھڑے ہن سارے ولاگ وچ آندے پئے ہن تے پرلی سائیڈ دے کنارہ دھوپ دا تے سورج دا میں آکھداں فل عروج تے ہے تے او سائیڈ تے ماشاءاللہ آگئی ہے ول مال گاڑی مال گاڑی دا نظارہ چیک کرو بیوٹیفل کال چیری کو آدن سنگت بیوٹیفل سرائیکی نظارے اپنے خوبصورت جے نظارے دا کو دیکھن کو مل سران دے اپنی پاک ویلیج لائیو دی سرائیکی آواز بڑا توڑا سلیم سپیشل پرسن ٹرین دا نظارہ دیدے پہ بینا اے بڑا وی آئی پی خوبصورت جے منظر ہے میں کہ اپنے پیارے جے بیبران کو کیپریٹ کر کے دکھا ماں فل محبتہ والا پیغام تے سارے سرائیکی واسے اے والے جتنے بھی سنگت ساتھ جتے جتے بھی پینٹ ہے جڑ کے کوں سپورٹ کرو سو ویلاگ کوں وائرل کرے سو اگاں شیئر وی کر چھوڑا کرو ہم آپتاں ونڈا چھوڑیاں کرو اپنے بھرا دے نال نال تاکوں آون آلے پیارے پیارے نوٹیفیکیشن ساڈے ویلاگ دے ملسن راندے خوبصورت جے۔ اس سائیڈ دے ویور پتہ نہیں اگ لگی ہوئی ہے کیا چیز لگی ہوئی ہے کیونکہ گندم دا سیزن اسٹارٹ ہے نا گندم بڑا سکا کڑک تے کڑک سکی ہوندی ہے نال ہوندا سکا ہوندے بھا لگی ہوئی ہے اس سائیڈ دے سورج بھی ہے تے لیکن بھا بڑے زور دی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سامنے لاری بھی آ گئی ہے اپنا ملتان دو چکر بوکتا کے پیارا جے نظارہ ڈیندی آندی ہے فل پروٹوکول نال آندی پئی ہے ویلکم بیک ویوار بھرا تھوڑا آ گیا واپسی او سامنے دیکھو دودڑ دودڑ بھی ہے تے دھواں بھی ہے یعنی کہ کہیں جا دے نہ ناڑ کو بھا لگی ہوئی ہے اللہ معاف کرے کہ بھائی چیز کو نہ بھا لگی ہوئی ہوے لیکن وہ ناڑ کو بھا لگی تے ماشاءاللہ سامنے ساڈا انکل کھیت باڑی چھلی منڈی پہ اس سائیڈ دے سارا سورج غروب تھیندا پہ تے اپنا کلچر سرائیکی پیارا جا خوبصورت جا اپنا وائدر وی آئی پی بیوٹیفل لائٹنگ شائٹنگ ماشاءاللہ سن جلا جلو کے ریڈی تھی گئے آسے خوبصورت جے کلچر دے طرف تے اپنے نظارے پیارے پیارے خوبصورت جے ویلاگ دے دوسرے میں ڈیکھ سو رہن دے تاکو پیارا پیارا فل محال دار مل سن رہن دے ہاں جی بھائی منڈر ڈبی کیا نہیں تے باقی میں تاکو اپنا بھرا سپیشل پرسن ڈکھے سی رہن دے نظارے ساڑے خوبصورت جے